Hawa, ýenem bir sorag bar. Aslynda jogaby bilinýän bir sorag ekän diýýän. Terrorist hökümet näme üçin goňşy ýurtlardan Türkmenistana girilmegini ýapypdyr diýýär, ýaňky serhetden girilmegini? Ýa bir dört aý boýunça girildi-de, üç ýüz, dört ýüz töweregi adam girdi ýurda şol granitsalardan, janky serhetden diýeli. Oba, wiza aljak bolsaňam, oba konsullygyň üsti bilen almaly diýýär. Näme üçin etdikän diýip soraýar-da. O gorky, ýaňky kontrol etmek isleýär. Adamlar ýurda girmegini islänokdy ol açyk ortada iki ýarym ýyldan bäri adamlaryň ýurda girmegini islänoklar. Şonuň üçin edýärler. O näme üçin islemeýärler? Oň birnäçe jogaplary bar. Emine. Dünýäň hemme ýerinde ýaňky döwletleriň ýaňky diplomatikasynyň işleýşine seredeňde şol watandaşlary beýleki goňşy döwletlere wizasyz gitsin, aňsat gidip gelsin diýip şoň üçin iş alyp barýarlar. Ýa-da şoň üçin belli bir ýaňky bloklara goşulmak islärler, söwda edip bilsin daşary bilen, sebäbi şol ýaňky bu döwlet gurluşlarynyň edýän işi şoň netijesinde halkyň ýaşaýşyny, ilatyň ýaşaýşyny, durmuşyny gowulandyrmak. Sebäbi hemme zady edip bilmeýär döwlet, hiç zadam ýagny döwlet diňe ýagny öz guramalaryna seredip. Aýdyň modern döwletler onuň ýaly zatlaryny hem kän näme edenok diňe kanunlaşdyryjy bu nemesinde işleýär. Ýok şol modern döwletlerem ine halkynyň daşary döwletler bilen söwda edip bilmegi üçin gatnaşyp bilmegi üçin wizaly ýaňky dokument işlerinde ýeňilçilikler getirmek islär. sebäbi watandaşyny içerde tutmak islemez. Ýöne Türkmenistanda tersine, Türkmenistan özi haýyş edýär, meň watandaşyma wiza berme diýýär. Ine, Orsyýada serediň näme etdiler? Birinji edilen iş, ýollaryny ýapandyrlar Orsyýadyň. Ukraina girdi, Jeza, jeza bermek üçin samolýodyň uçmaýamagy diýip Ýewropa beýlekiler başlanyp ýollaryny ýapandyrlar. Sebäbi ýoluny ýapmak diýmek döwlet üçin bir gaty erbet, agyr bir ýitgidir ýollary ýapmak. Türkmenistanda Türkmenistanyň özi öz ýoluny ýapdy. Haýsy biriň özüň öz öýüňde oturan ýeriňden daş döregiňi gabap goýýaň? Çörege çykma-la daşyna. Diňe dem alyp ýaşap bolmaýar. Türkmenistanam häzir bir beden ýaly göz öňüne getirseňiz, demem alyp bilenok, iýibem içip bilenok Türkmenistan. Biziň ekrana çykýanymyz käbir ýerde ýaňky biraz gaharly aýtýanlarymyzyň sebäbi hem şondan. Ony görüp otyrys. Ýa ony görmek üçin göz bilen görüp bolanok, ony elbetde göze ilýän bir zat däl, ýöne bu gaty erbet zada, iki ýyllap ýollaryňy ýapyp goýmak. Ol. Dünýä taryhynda bolanokdy bu zat. Hiç bir döwlet işläp bilmeýär. Hiç. Hawa. Hiç. Hiç bir döwlet ýollaryny ýapmak islemez. Ol jeza berlen wagty ýollaryny ýapýandyr. Jeza berlende şol döwleti aragatnaşygy kesýändirler. Ýöne hiç bir Putinem şu wagt näme edýär? Ýaňky azyk haryt krizine çözmege kömek etjek ýöne ýollary çyn diýýär. Başyndan haýyş edýär öz ýollaryny açmany, ýagny granisalaryny açmany. Ýöne Türkmenistan näme üçin men Türkmenistan orsuň elinde diýip arkaýyn aýdyp bilýän, sebäbi hiç bir döwlet, hiç bir prezident ol akylly bolsun, akylsyz bolsun tapawudy ýok, öz ýoluny ýapmaýar. Diňe duşman edip bilýär daşyndaky adamy. Ol orsuň akyly bilen ýapyşýar.